Ndzaweni ndzaweni ahe ahe ahe mpfukini mpfukini mpfukini hi leswo hi leswo n'wana bava hi leswo swi yo yele ntukulu wa jehovha na sathani n'wana tin'wana um eh, a ni te ni nge he ngheni life ta ngheni tiwani mara se ni pfuxiwe ndlela va ku he he ku na milandzu um ni nga ta explain-a ka vaseketeri va mina a yi n'wi van'wana van'wana na mhaka na n'wina na ku explain-a ka vaseketeri va mina he vafo ni hava criminal record mina a ndzi tshama ni khomiwa ni khomeriwa swilo swo huma ndleleni ende i ku tikhoma kahle sweswo since ku ve mina hi jampa kwalano mm, a ku ri 16 ne a hi ku performeni ka mavunda hi fike hi nghena xitejini ka mavunda hi performa a ku na vasesi van'wana vambirhi na xibotani xa yiwani a va ri three lowu n'wana hoxa xikotela lowu n'wana u pfula byala cheletela xitejini ma swi vona va khuziwa va susiwa hi yima va susiwa until loko ku ri ti koho ti-video ta kona because a no va vona loko um i ri ku yimbeleleni tifoni ti languta wena swi simple ku ya ho video yi nga va kona mara ya lava a yi simple loko va susiwa yi tlhela yi jika yi vuya trillion loko yi kha yi performa yi busy yona yi va khuza vito ra reriyani sweswi a va swi endla sweswiya loko hi ri ku performeni sesi loyi i hoxa xikota laha henhla xi hi chela hi byala futhi hi madoda loko n'wansati a tshama a rhipiwa a nga ha tshembi n'wanuna loko ku ri n'wansati tshama rhipiwa hi vavanuna va five i zondha n'wanuna a nge he tshembi n'wanuna na siku na rin'we hi tshame hi biwa hi swikotela mi nga tsalatsali a mo hleka sweswi ku ri hanya na munhu se hi nga ri se ni dlaye munhu ende i munhu la nga khuziwa nkarhi wo leha ngopfu three times a tlha caciwa famba tlha vuya so ni hlamusela sweswi ni ri n'wansati la nga rhepiwa hi biwe ngopfu hi swi kotela mi kha mi hleka mi kha mi nga vuli nchumu mara sweswi mi le ku tsalatsaleni ka thyaka hinkwenu ma swi twisisa and ri tsala hi nghomeni zondzaka ya fo loko album yi bini mi nge yi pfale hi nchumu ha mo ta mi ta dlaya munhu mi veka laha gatini ya ka hina swi nge pfali album a hi tshikeni album yi ba luyani yo dyoha yi tlhe yi vula na kwalaha vhidiyo yi ni hlamusetini yi tlhe yi tisola ka vayingiseri ku sori leswi nga humelela mara munhu loyi khale a kha khuziwa a vo vanhu vo dakwa a ni swi teka dakwini or va lava vo rhumiwa mara a ku ri three xifenta ni xi tsutsumina xa ha vuyanga mara two liya yi vuye yi vuya leyin'wana yi nga ha endli ku ya endla one ende loko a ni yo n'wi kuma ni i nge ku ri swin'wana loko a ni yo n'wi kuma munhu luya because a na ta n'wi raha thavathava ni yo n'wi hupa so guys um a hi tikhomeni loko hi heti gigini hina ha ha tshembi vanhu loko jika u ri ku cineni languta hala i twa onge mabodlela mata se loko n'wana a fitlha a fika hoxa xilo henhla xi hi chela hi byala hi twa onge se yi sukini a na ha ri free na mina because ni biwe ngopfu swilo sweswo ma swi tiva na n'wina so ni tsole khale ka vaseketeri va mina hayi vo n'wina va va loyi vo n'wina mi tsalatsalaka thyaka mi swi endlaku a big issue onge se ku yo hela misava ma swi twisisa a hi tshikeni album yi ba mi nge yi pfali nchumu album luya a fane ni n'wi chikele ne le xitejini ni yo vona ku swi ta dya nkarhi a ni lave ku n'wi chikela ni n'wi raha straight ni n'wi ba because u nge cheli u nge hoxi xikotela hi roro i i i zama ku lavan'wani va nga ndla leswi wena u swi hleketaka a ni loko hoxiwa xikotela na loko ku lava ku dlayiwa vanhu ku rhanga un'we a rhanga duvula na lavan'wani va duvula na loko hoxiwa xikotela ku rhanga un'we a hoxa xikotela lavan'wani va to va landzelela Se na hi a twa honge va ta landzelela. Ma swi twisisa ni? Loko hoxa xikotela henhla xi vuya xi hi chela hi byala. Ende a hi swi tivi ku se ende hi va hi ku vonini ku we i le i ndla sweswiya va swi ndlaku van'wana loko va kha va hoxa swikotela vito ra reriya always ho lo nghoma yi hela i ndla vito ra reriya i yimisa na mavoko henhla hala tlhelo le le hoxe le hi chelete wa ta xi pfula biya xi ku inkunene so va va va Xi vona swa biha swi na xi ba xi kotela xi ba henhla xi vuya xi cheletela vanhu hi cheleteriwa hi byalwa se ni ngo mina swi kahle loko kha ku ndliwa mina ni kha ndliwa sweswo loko mina se ni la kombisa vanhu ku a swi laveki swi sweswo na mheni munhu ni na vana na ngati ma swi twisisa i problem ka ndyangu wa mehe ni le ka van'wana lava ni rhandzaka problem se madoda a hi tikhomeni xapo nkarhi lowu ya wu hindzeni lowa wo a mo spotiwa kumbe ndla swilo swo fana na sweswo a mo lerisiwa se lava ha nga ri lavo nyikiwa mali ku famba u ya ndla swilo swa so se mi ta vaviseka ni mi byela nkama wo tala ni ku mehe loko no ku vona i ta vaviseka because na ti tiva ku ni munhu wa njhani so a hi tshikeni ku spreada mavunwa hi vulavula swilo swo tala video yi kona hi yaliya na mani a ni na yona before n'we mi va na yona video liya because a ku ri na munhu la a ri ku xuteni laha na letin'wana loko mi la ta ti vona ku va hi sala va vandleni na tona mara swi important ma swi twisisane ey tshikani ku loko artist ya n'we yi nga ri kona mi ya tindhawini leti Loko artist ya ngho yi rhambiwe kule, mi nga yi tindhawini leti mo ka mi nga va fevheki vanhu. Hi ku mi ta fika mi ndla sweswiya swa mavoko sweswiya mi hi chela mi yi hoxa na hi swikotela mi mi hi chela na hi byala. Hi vanhu na hina. So ni kombela moya lowuya wu hela. Luya n'wi tshikeni a tilwela. Mi nga lweli munhu, n'wi tshikeni a tilwela. Mi nga pfumeli ku rhumiwa mi nyikiwa mali. Mi ta vaviseka. A la ku mi hundzisa kwalano a ni te ni nge he endli life ku hanya kahle a swi yi ku nghena xikolo ni vula genge leyo tsalatsala um hi nghenini xikolo guys a la ku prove nchumu ka n'wina mina ni nghene ngopfu xikolo a la ku ze ni mi provhela nchumu i swihlangi leswi vulavulaka la ka facebook ma swi twisisani Vutisani vanhu va ka Ngova va ta mi byela ku demani nghenini xikolo so vo tala mi swi tivi a hi la ku ze hi mi provhela ni a hi swi tshikeni kwalano leswiwa swa sorry hi vule khale le ka mavundha mara luya a yo dyoha swinene a dyohe swi ze swi nyangatsa inkomu va fochi tikhomeni kahle hinkwakwaku lomu nga kona n'wina mi ya ku kule n'wina mi vuya ku joni tindlela ti mi baseli n'wina mi ya ku mi vatlangweni mi nga fiki mi cheletela vanhu byala mi nga hoxi vanhu swi kotela mi nga hoxi vanhu hi mabodhlela hi tikhoma kahle ku kondza hi tsema lembe na lembe leri taka a swi ve tani inkomu.